Eh, baba D. Dave.
Yes, baby. Zviri sei? Ah, sha ndiri kumbobuda. ndotombononana nemafriends angu timbo you know its been long so ndombonana neteam rangu tomboti tumadrinks tichimbotaura taura so ndokubata time time
okay unozova ngwai um maybe angatingoti kumatime time because unowo ndani time ndisingazivi shamwari dzangu unongozivawo panosangana vamwe shamwari shamwari dzekuhigh school vamwe vacho ndakadzidza navo kare kare mm. baba d no problem aite enda wosangana neshamwari dzako ndo time yekumbofarawo nechi neshamwari dzako zvakakosha izvozvo sununguka ako
right iri bho okay bye bye all right bye
Eh, baba dhi pane zvandakangana ah. ah, you know shamwa dzangu idzodzo ka dzimwe dzacho ndedzekuhigh school vamwe vacho ndakazoenda navo college baba dhi you know taitamba takawanda especially boys rakazara patimu iroro so those guys vandifonera zvikanzi ah juju hausi kubatika chichichichi ndikati orit guys ngatimbosangana so iwo zvavanenge vachiita ka mm. boys ndo rakawanda girls maybe tine tingori its about two nevamwe vanenge vari masingu singu nevamwe mm. vachiva vari makapo saka mm, tine takawanda kufonera pa Oh, ndo ndo boys iboys nerimwewo girls redu no problem my dear sununguka E- endai mofara zvakanaka wani alright Eka.
alright so see you- you- usakanganwa kudya nditi aiwa d- don't worry Eh, Don't worry so about ndaisa food. maapples uh, mufiriji unozongotorawo two three usati warara all right babe alright bye bye Bosha.
okay
eh baba d ndiramba ndichikanganwa so the thing is hanti ndati ndokwasodzoka uyu Mm, baba do you know it's being long ndine chiro tine shamwa dzangu pamwe ndino pamwe n- handikwanisi kuzodzoka because unoziva kuti panosangana vanhu pamwe ndichadhakwa kuzofamba kuzodii pamwe boys rinozongoti tororo tibhukira bhukira tuma tumaloji loji torara because i doubt kuti ndodzoka baba d nawo kutaura kuti nhasi pamwe chinoita ndechekuti wadhakwa mm. ndotanga kudrive udzoka kumba ende futi undadhakwa you know i can't drive sa mm. i think ndoya mangwana and my dear no problem hazvina kumboshata izvo kana mangwana acho zvese zvakangonaka andi unongodzoka kumba kwenyu chete enda ufara newamwako kana mangokadzoka mangwana acho bhoo enda apo mm.
aiwa baba tingatitaure nyaya iyi sandabuda baba ti uri serious here iwo orit its fine baba ti uda usiya mukadzi wako achibuda akadaiwo so ah. It's not fair, Baba D. It's not fair. Comedy nyaya yake yatochinja. Aiwa Baba D, can you imagine? Tese zvandakaita, tese mafikiro andakaita, tese zvandiri Baba D. Ndokuda mukadzi wako, hauna kana ruchengera. hautombofunzi kuti hee mai d vakomana uruda unosangana navo hee vekupi vekuti kunditi it's okay buda ndodzoka mangwana ndokurambidza here ndokurambidza here uye wati uda kuda uda kuenda kumbondoona shamwari dzako saka ndokurambi saka ndozvauri kuchemera izvozvo baba tiya una keya neni ndonatsoziva kuti une munhu wauri kudanana naye chaiwe kuti uda kupedza usiku wese uchitaura naye iwewe baba tiwe because munhu anokuda chai hatombokubvumiri kuti ubude wakadai so orit its fine uda kuti ndibude ndakadai ndochiviwa neomwe warume udai ndoenda usara uchiroora mukadzi waunoda handiti That's the thing because it shows me kuti une munhu wauri kuda ini ndikabuda obviously ndichapfimbwa out there ndobvuma ikokoko ndabvuma then iwe wozorora munhu waunoda my dear calm down but why wakumbira vanhu ukati uda kubuda sa orit ndakubuda pega eh, don zvinoitwa rudo hanzi ruchengera rudo iwe suppose kuti uda kuendepo wakapfeka kudai hakuna kuri kuenda dzokera mukati dzokera kana zvichiita hande tese kwaunditi dzokei babati tesamapfinyira andakaita hakuna murume cheche anobvumidza mukadzi wako kuti apfeke zvandakaitei ona ndinoongozinga ndidi unongotaura kuti haundidinga panodonditsvangira nyaaaiwa
undidi babaia aiwa kana aiwa komana maidi
maidia ukona ukaonenda yebvisa hembe yejiji undidhonza dhonza undivharira mubedroom ndoita nharo kuti ndoda kubuda undirambidza ndoda kubuda undirambidza wotorawo hembe yakanaka unoti hande tese handikusiyi uchibuda handina mukadzi anobuda ega yeye wati wati ndisiya ndichibuda ndega aiwa
hapana iwe maidika ndanga chakukuona hangu kuti zvinhu zvako inga wakazvironga handika hapana ndikwangu uchida kuenda baiba ndikunyepa
ah, ipapo
uyu i love you baby
asi hapana kwengu uchida kuenda waida kundinzwa ndoti handiti ka because iwe hapana pandakambokuona wakambopfeka zvakadai so uchibuda uchiendauda
kundinyepera wengozi hapana kwengu uchida kumboenda
saka nayo manje hapana kwauri kuenda